Joveri mutumia wake ariho mutumia wake ri akokure kiang'ang'a wanyita na nikio uyu ara nikio muiritu makona atiriri handu ha twandike mundu wa na nja riu ni mwari uramu na mami ni mugua magianaga na mutheri reke oke aikarie mucii uriku uyu waku no nake Joveri no igua ni a- ni atu- ni atunyana mutumia o- o- atunya Juliathi mutumia Ju- mu- mumero Juliathi

Mũndũ ũgwĩtwo Cobeli rĩ, eh, mwathi nĩ arokire. Mwathi nĩ arekire atĩa? Nĩ arokire. Nĩguo kũmakorana kaiganaine. Amakorana kaiganaine. Ngeti nĩ yahingũrwo. Nge ah, Cobeli ndangĩhingũra ngeti. Aca. Athũkĩte taki. Cobeli ararũga na igũrũ ũguo-ĩ. Akauga nĩwe kengero. akorio akorio ati riri riri akorio ati ni mwari jori araruriria ka karima-inĩ ka haha ũguo akamuria atĩ nĩ weũ ũyũ ona kauga wĩ mwarĩ ũyũ mwarĩ wĩtagwo njoithi ĩ nĩ njoithi ũrakĩnjĩra nĩ njoithi wagĩra kĩ ĩ gũkũ ithĩ gũkũ nĩ gwakwa kĩrĩa mũrenda mũrenda na niĩ nĩ ndirame nĩ arerigithia kinya mwarĩ okĩte magũrũ kana na ngari

makore coberi rĩ ngari cia mĩhĩrĩga yothe iharũrũke kinya kibikibi irahũrĩre kũu korwo korwo agĩũka kũrahura coberi atĩ nĩ aumĩrio na- na- na- na kaigainaine wake Rĩu nĩ mwarĩ ũraruta mawĩra macio mothe. ni ni tondå rä rä gå kå nä kwa mwarä ithe ahe- ahete må irä tu ithe nä kå heo ahetwo aikaragia no rä u ahenagia andå aitå ra nä gwake Gwake.

ĩthiaga na ngui iria cia gĩthũngũ ngui ĩgatambũrũka yakinya o harĩa ngui njũru mũno Ĩ, ĩrakĩonererio kaigana-inĩ Kana- kaigana-inĩ kararũga na igũrũ karanyita ngui mũting'o ya ũguo karamĩthiũrũkia maita matatũ ũguo Kaigana-inĩ. Ka- akĩmĩikia ũguo rĩ agakena stairũ nĩ kogi

Na matikio Eh, yametua, eh. ii, na matikio yametua rao. Awe, kwate. Acha. Weri, ona thina ni atiriri. Mundu ethikiririe kana niguo kwa kuhutio ri. Eko guo ri. Ithe ona kenda ona ndahona. Kuyo ndega hutio ni mundu. No thake na ngwita yo. Acha. Riu hare gukireheire thina ri. Cira ni uragithirwo. Chabedi arauga ũũ. Niĩ hakwa

gutire kindu akona gutire riu guka githi atia na warimi mageka uguo i hmm. na u hindi ya boni kiendi eh kori uguthi gicago kia mbori bibi kimai ini andu matagite mitiko arenda o aigirire ratiri-inĩ yandĩkwo we ni ũguo ĩ bora rĩu nĩ agĩakirwo ona mathu rĩu rĩ na waya nĩ igũta matirĩ na ũhoro

Kĩmwana kĩao kĩte nirũ. Ũti kĩndũ kũrarĩ. Kĩndũ kũrarĩ. Kaimara wewe ũtware bibi. Cia mbũri. Tũboni oro ũguo ũguo ũguo na maragara. Ina mathuro. Uneane harĩa na ũthimĩrwo. Wandĩkwo ro kiro 150. Nake ũũ karani waku acoke ongere kiro ingĩ mĩrongo ĩtano cioke magana merĩ nĩgetha mũnengere nĩgetha mũrĩmi anengere mũndũ ũyũ kĩndũ rĩu rĩ kũrĩa rĩ mbũni igatuka nĩ gũti niko na makinege no matigĩcaria andũ ehokeku magu rĩu nĩ nĩguo kũre ndu nĩguo kũre na nĩ gwĩke Ehe. ikinya nĩ rĩambirie kuoyo Yes. no rĩngĩ gakĩoyo Eh. andũ makũhũta Eh. ũtakĩrĩ kĩndũ makoya mwaka mwaka ũcio ũngĩ noguo gwathiĩ Andũ matigwo gwĩthama. rĩu tũrĩra tũrĩ haha rĩrĩ Factory ĩno. korwo nĩho ũhiũhĩire Eh. kũrakirire haroka mũrĩmi ũmwe Yes. mũthuri mũge mũno Eh. Nĩ athuri aya wonaga ona matiũĩ kwĩhumba wega. Ona kĩratũ ndarĩ. No aroka factory. Arakora mandi no arathiĩ kũrĩa headquarter society headquarter. Nĩyo ĩtagwo ĩĩ na arakora comparative ara- ara- aramũhe mathĩna macio. Comparative officer na atongoria othe aramera atĩrĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mwandĩkaga andũ arĩa matarĩ agĩrĩru. Kwa mwandĩkaga andũ arĩa agĩrĩru rĩ akinyanĩru rĩ bibi ndĩngĩtwarwo factory.

akome hau nekire mbochori Ĩĩ. ekunike uguo Ĩĩ. ekunike kiogo gutari mundu urimumenya Ĩĩ. acoke aige noti ya ngiri hau thi Ĩĩ. aige noti yake Ya ngiri. ya ngiri On- one na agakorwo uria aikarite ri Ĩĩ. ni akuona kana kuri mundu uria ukuoya Ũrĩa ũkuoya. riu kai niguo aragikagwo

ukiongerera ingĩ ningĩ bado na mbeca ndinyone nĩguo reke angĩkwĩra mũthuri ũyũ rĩ mũthuri ũyũ rĩ no ũrĩcokekithie interview Ũyũ. ũyũ o gũtete kĩngĩ Eh, eh. agwĩthiĩra mũciĩ A- agũthiĩ harĩ kanyũmba ga gũcenjia athiĩ acenjie wega ekĩre nguo ciake ũrĩa ekĩraga nginya gathuti na tai athuti na na tai Eh, eh. acoke akanjũkĩte akanjũkĩte ũguo akanjũkĩte oke amahĩtwo ha Mjambo. Ah, maramwira turiga muno turiga muno bizaisi turiga muno akihetoka athi arahingura obici ĩyo nende agwĩkora secretary kũu nĩ akinyĩte mbere yake aoka akĩika atĩ ona ikinya ithaa rĩa gwĩka atĩ rĩa andũ me- metano indo maratathi nĩ maraingĩrĩtie ũguo ũretagwo na na- na- na rĩtwa rĩaku

akamurora akamurora akamurora akamurora akamwira ha ha ye ah sawa mara ikerire othe iregereria ngiri ciake Ah, na nä oä nä moire rugama Eh. rugama Eh. ũgũthiĩ atĩrĩrĩ Eh, gĩtagatĩ-inĩ kĩa andũ arĩa othe magũkaga rĩ Mm. andũ othe bũrũri ndũrĩ wathũka ũguo mũno atĩ ũgagĩthira andũ wega eh, eh. harĩ mwanake ũmwe ũrokire kari akinya hau akora mbeca cirio twahana mundu uyu uria aroneka ari mutangiku ri mm. aroka aranyita mbeca icio aramwira muthuri nyita mbia ciaku arageria kumurugamia kumucokaniria nakio aragithira horo aragithira agaikara na ari angi haria riu marakiuranagia atiriri ita njira atiriri

Ini nĩguo marakoragia koguo ona nĩ akue Eh. ona nĩ akue kero kainũke Eh, Eh, baki hĩndĩ ya twara. mũico-rĩ Eh. nĩ makwĩra maikare o hau nja matikũrwo mainũke warĩkĩrio Eh, o ikara o hau nja marambĩia gwĩtwo ũmwe kwa ũmwe Eh. thuri aroka aramoria sasa wewe kimakuro eh ndona wĩ mwanake mwega mũno wehumbĩte wega mũno na wĩna meciria mega na ũngĩtungata bũrũri nĩtiguo kimakuro auga ĩ ĩ

roka ona Edward ona kinya agethie kuma erwo ki- roka rucio ambire wira umuthi ambire wira umuthi Eh. wanyita Eh. mundu ni atue wega Eh. mundu ni athikirie uria arerwo Eh. indo ciene tigana ngirie we mweri Eh. iramathukirie maundu mao mane Manene. manene Eka wega na weka wega na weka Wewe. Awetua mundu tuo. Mutu. Thank you.